machiegni jawinjo na e kinde machalo koda maendi antiere gotramogi kaendi kendo wan kod okinja ma kambo ka walidho weche matimre ka koda kacha wechego ma juogi golo ka kelo chandruok ahinya e ngima mar dhano to juogi mag got ramogi losogi mondo okel puonj ne oganda mondo oganda ong'e kaka nyalo dak e piny mamwalo kaendi e kinde mapod ruoth nosimbo obong'o nyaka lago miyo gi ndalo okinja makambo ok ang'eyo ni wach mane ma in kodo kawuono owod komenya uh, rwaki wi got ramogi ka gi nyikwa ramogi tetetetete mawinjo redio nam lulwe ang'e ni gisebet piny ma winyo to kawuono juogi dwa wacho nwang'o iwi goch ka mm -hmm. to juogi kawuono miya chike apar matayo jakapango ka jagweng' tiyoni mm -hmm. ing'eni wan kod jog e piny luo ka wantie kod dhano tieng' diriyo mm -hmm. wan gi jogweng' gi jokapango mm -hmm. Jokapango gin joma nodhi dwaro tich oko mhm. to duogo. Mhm. Jogweng' gin jok modak e gweng' kor gweng' kata orito gweng'. Mabende joma koro endo gin jokaluo. E, to koro e, jokaluo. Mhm. E, ma mano be nying maber ahinya. Ero. koro nyikwara moga jwang' nyaka ng'e. Ero. Koth luo machon uh -huh. mane joratiro kusuri. Uh -huh. ne norumo chon Mhm. i kor gweng Awi. ng'en chon ni jog- chon jogweng ne gin ga jomong'ere chon Mhm. ma ne tiyoga gi tach nyangile ka Ero. jogweng moko ne ti kigo picha Aha. kidhi gweng tineno jomoko ka- ka dhi dwar guogi luwogi Eh, giting'o ludhe awinji to jomoko be kiwuotho i kor gweng tiyudo ka ndarni ne gin lowo Mhm. to giwuotho gi tiendegi nono Mhm. to tiyudo ka ng'ato kar rwako long to bano mm. ma kore kian odwa odware go nyasa kose ne en mna long eh, eh. koro tinde to nyikwa ramogi ajwang' molo joka pango mm -hmm. nyaka ng'e ni jogweng' ma tinde pogre gi jogweng' machon mm. e jogweng' tinde stima odonji kor gweng' mm -hmm. boyawo wengegi sani gineno mabor ma kik ipar apani gin jogweng' moko machon ka e, koro juogo neno mm -hmm. ka piny olokre to gol chike apar matayo jokapango ka jagweng' tiyone ma chik namba achiel nyakwara mogajwang' ki jakapango tidwaro ni mondo ilos giri dala koro chik wacho nyakwara mogajwang' kidwa ni iti gi jagweng' ti jakapango wacho ni jagweng' ka tiyoni nyaka ibedie Eh, sani michuoe koro- wang'i gimotimonino eh, sani ko wach ma oro pesa orum orum iidha idha mtokni sani ringo nikech osemiyo chuo mang'eny ondulore to mon mang'eny ondulore eh, igeni ling' ga kendo kendo jagweng' nyalo ga go sim Ero, odong' matin to rumo wuo wuo kata gi japur e an go e, e, batha ka. eh ng'ato luyo kanyo Iwe- eh, iwinjo kopako dhiang' Iwe- Aeto, aeto kod piny masani obiro WhatsApp ni. Eh. Osego picha puodho moro machielo. eh, ma dhiang' pure Ero. nto ok ine kopuro ok ine Wadich kama tek orona Eh. mar chai kiwe moro mibiro oro cha. ok ine picha mang'owo mani toka ng'ane Ero. eh ting'e ni sani moloyo jo- ja-amerka to ti gi mayo mak ber moko se nyaka tho Ye, bo- ng'ato olwar piny no- noyudo milionde ariyo moni gero ne ot kisumo ero karigo gana pich od ng'ato obiro yudo ka ot onge onge ot orumo pesa bende onge ng'ano ng'ano none ma kimanyo ok yudiga Ok yudi. nodhi bolal koro sani chik olo piny oloko koro dwa ni kitiyo kod jagweng' nyaka ibedie kidwa loso giri ei dala nyaka ikaw thuolo mari mar bedo kilose awinji e, ging'e ni ndalo mane jaka pango ng'ato wacho ni ah weyo nomera kata wuod omera tichu gi tijno biro rumo mhm. mano rumo jogo ti tayo luoko wang'egi iwinjo kinyalo siem ni puoth ng'ato ni mane mari ni mane mari kara mari to ne kopur eh to kata kinyiewo yie no wacho ni sani sani rech tho inam mhm. e yie ki ki kele ki mia mia yie wuod ma mhm. alufu ariyo te ni te i bank pile pile no kara wa or ni nus kara radiro ni or alufu piero auchiel ero ogoni na pich ng'at nono ka ma payo yie moro no ah iyo oselose chiegni mana rumo Ah, yie ting'e ni nyalo wachi ni gicha Eh? kara ilose ga wan mara nyo watero ma kolose awinjo ni gino nimo mana mageta ing'e ni mano oseluoki nikech gima osenimo mi chuny nambe ok onge odiechieng' mane manye miyude to ma- be mane chieng'e mokwongo Ero. Eh, koro isolo N- gi- wuod baba mo- wuod baba u moro ma rabondo cha ng'ano rach nyocha obiro bochung' achung'a ka kosiro nding'e ki paiye ong'i ang'e yieno kaka waloso kabno ochichowa bu ng'ama paiye owacho ni ng'ani ng'ani to ng'a gini kani duog kodhi nam to kik chunyi chidi ero dira dira machielo wane ka wanyalo loso wala en yuto go wang' koro nyikwa ramogi nyaka ng'e ohala nyaka ibed jakinda Eh. kik chunyi tho hey, koro nyikwa ramogi nyaka ng'e ni sani ka in kapango to iyudo girimo matin ero nyaka igere itere kaluo mak mana ni ibetie kilose nyaka ichop pide kata kiwe tiwena kodong' akwota mare hey, means isenene to thothne to tich dhi nyime akwotano bende inyalo ga ato ki- inyisi ni koro kelna marangi Ero. Eh, birit orni mosebuk bondikie nyaka gimonon ero haya chik namba ariyo nyakwara mugajwang' ma bende tayi un ya man ka pango maloso pesa eha to dwaro ni olos gikgi kaluo wacho ni jagweng' nyaka ichule kaka tich dhi E, jogweng' moko machon mane wacho ni miya miya duto wuod omera wabro wuoyo an tinga i gweng' ka donge ing'eya an kata igweng' ka ji ong'eya ji ong'eya kamako Thoth- aladek to orumo thoth ji nosewekta tingni mag, ti- mag kaunti ero an ema ikawa eka achiel karach to miya mana juma achiel ng'eni puodho moro malor kowuok ka ng'ane karidre ka ng'ano mano an Eh, bape moko mineno wi got ka Ero. ma kane apidho gi ndalo ariyo mago tich lweta ting'eno ok ok en opango dhoge moingo nyaka pango Ing'eni nyaka- Mago- otiyo gi CV mar ng'ato Eh, ah, joka pange mano kawoga nopangre Ero. sani jadala mopangre Eh? Ni nyalo pimo nigi eh, ing'eni chalo ng'ama manyo tich gi cv ng'ato Ero. Eh. kore waren eh, bau ka ine mane pidho to kendo eh, loka lweta leran kendo lweta bepe mapidho kwang' mm. kendo bende awinjo ka ji wache gweng'ka Eh. nan kendo lweta ber kata puothe mapuro chiek chiek He, kara idwaro gimo kuom koro nyikwara moga jwang' nyaka ng'e ni nyaka ichule kaka tich dhi ero Eh, ma kichule dichiel ng'en- onyalo wacho ni ng'en "Ah, nyara to kodhi skul ya wacho ni miya miya pesano te aduok nyathi skul to bang' tieko nya- tero nyathino adwa donjra gi tijini adwa umo adwa eh. umo wiya kata giwacho nango adwa umo wiya eh, eh, ni tiji ni eh, tiji ni tich ma koro adwa tiyo ero eh, le mana tuon ma koro biro ni kik maka we ranj pesa e lwete ya kiranjo pesa e lwete bi iye pesa te ero eh, chieng mibiro nyalo dhi kata iwod eh. mm. koro nyikwara moga jwa uh -huh. nyaka ng'e ni kin kapango uh mhm. -huh. kik ichul tich te ichulo matin tin kaka tich dhi kik ichwo wi ka pango ni pesa ni se oro tich dhi nyime Hey, ing'e ni kata mana jogi jo to moloyo wat ne ma koro iketo kanyo wat ne ma koro sani rach moloyo kata osiep kwen sum ai wat igeno nyalo wacho ni wuod minwa puothino nitie thuol maduong' machachal ma owadgi wuonwa marach cha kurago Ah, pura pura to kachopo kanyo. sani kata ka dhi baduong'o mna kweri wi kidi ni ting' Tapona kowuok. osegolo wiye Koro chido chunya gi puodho na aluora aluora. wuod minwa ka tho ting' nyithinda gidak inyalo we aweya waweya chieng' mona yud pesa naduokni Eh, kata ang'owo mani tok puotha cha anyalo wang'e kata jama tafaro mona idware ebo naduokoni pesa koro nyakwara moga jwang' nyaka ng'e ni kiyudo pesa kijapango jagweng'o kichul te chik nyam- namba adek nyakwara moga jwang' ma bende tayi jakapango madwa tiyo tije gweng' wacho ni jagweng' nyaka log e kotiyo gi mor Eh, ma ting'e ni kit ramogi jagweng' nyaka log e kotiyo gi mor nyaka oyud mogo nyen tinde be giriekre nitero ne ja- ne- nodhi doni ti- titing'o gik moko idhi ero niting'o nyuka kata gi nyoyo Ehe. Ai, mano tich nyalo kethre chai gi makate ma ti gidwaro koro nyikwa ramogi nyaka An tinde ng'e leke okethore e to king'e ng'ama lake okethe to pod ng'ama tin ero to Wa- kata chapo kata chapo be wakowego ng'eni chapo no ka Emaringi- emaringi fuondwa malong'o e nyaka de ong'eyo Ng'eni- to nyikwa ramogi nyaka ng'e Ero. ni kik gi- kik giwirni gi mak- gi blue band makati Eh, ginyalo tamo jotong'o gi tiyoni jodhier koro nyakwa ramoga jwang' kitiyoni to nyaka chiemo bedie manto ne kit luo awinji ing'e nitie joma sani ma en tinde kata ka ng'ato tiyone to wacho ni asechule ichule to gima omadho okinyi nyaka terne to koyware e tich nyaka saa abiriyo to nyaka uchiem igwedho tijeno e, kanya ng'e ni konyi kwara mogo winjo chik namba ang'wen ma bende tayi nyakwara mogo ajwang' kijakapango to jagweng' tiyoni wacho ni kochiki ni kinyi oduogo kik igene e, ma be tinde jogweng' ohero ahinya ni kama tiyo modong'no wawa kinaduog kiny inyalo dhi tiyudo ka kendo en puodho moro onge onge ratiro machon cha tinde orumo mane nyikwa Ramogi Ajwang' nigo tinde jago konyisi ni kiny niyuda kanyo to sama iyude no mane kikwano kendo sama ibiro
kik ichike ni kiny abiro e, kichi bi apoya e, e kibro ng'e siri mag tijeni kaka dhiyo mm, to chike no bende nyalo konyi mm. kech kichike to nyalo dhi to mak mana jogwengo be tinde riek Eh. Dhi, onyalo dhi to puro kama tin to we kwer Eh. bas koro dhi adhiya tich kendo kuma chielo Ero. ubiro duogo kaw godhiambo to rawo kodwaro balance manyodong achako kato ng'ato luonga e dala kondo welo moko duogo kwanya kama adhi mana ka nyamina nyakewa moro tuore ma ok nyal Eh, ok nyal ng'eni sani tuochegi ema koro gidak go ema ti gi- gikonyre go i Ema miriambo gichiemogo. Eh, abira bira donge yudo ka teme kata kama tin Eh. kawuono to adwa nene tieke tuo nyaminwa ogola ka Gina wuon na gina simu kanyo to kuwe. simo gona na kasani Eh? Eh, ni nyamera nindo apiko go Ogo piny piny. Eh, kech apiko be onge nitie goga gi piny nyamera moro apiko go piny Apiko to ema olewo. Eh, jap- apiko ni apiko ni matie gi konyrego Ero. Eh, ma bende konchiel apiko konyo jomiriambo matek Haya, chik namba auchiel nyakwara Mugajwang' ma bende tayi ka jagweng' konyi tich ka in jakapango kata jagweng' tiyoni wacho nyaka iwinjri kode kapod iko chako tich komondi komondi obro Ma- kawadi Eh, ma ing'en be jogweng' tinde rach ahinya ng'eny jogweng' ohero wach mar wawa tiya tiya owadwa in ng'ama owadwa ni to koro tiya goni nengi tijni a wabro loso wabro loso na mano kara ber wuod minwa Ero. iti atiya abenda ka ng'a marach Ang'eyo kaka bro deal ang'e kodi. ka bodil kodi Ero. bang'e to koro tich tiri atiya Ero. ka tich orumo We wache. e koro iwacho ni wuod mi- a itiyo iyi iyi itiyo maber kichuo lweti golo mia abich bwana ai Omera.
Mano be pesa. mabe pesa yawa koro ing'e ni inyalo ga dware ko kata alufu ariyo Kata mana cemetery, kata mana kaburini maru malang'ata kone kunyo gi mia abich. ting'e noger mama omi kaduoga tije wati winjo kosechak to en emo en emo wacho wuod minwa waweya Eh, mama omi kaduoga tije tije wati lwenyo ma Nairobi go. in e tich matini ni Eh. in ipan mia abich ni to tiyo nyang' ok chak Eh. idhi kode e duka Iduka. Eh, koro ibuogi koro chik luo masani dwaro ni kitiyo kod jagweng' kuong iwinjri kode winjri kode komondi kata en nyathini Eh. ing'e ni nyathini be jagweng' Ero. Eh, nyathini no be jagweng' kik iweya na nyathini otiyo na eh, ni oda hapana nyaka ikuong iwuo kode mana kotii dala koro kata en nawodi nyaka uwinjre kode eka kwe betie haya chik namba abiriyo nyakwara moga jwang' ma bende tayi ka jagweng' tiyoni ka in jalno ma jakapango wacho ni jagweng' ka sinyoni njugu to nyaka iterne gige math okinyi chon Eh, nono to inyalo yudo ka njugu mopok ng'eny molo mosil piny ramogi sano okethre awinji Eh, koro ing'eni ngaji tindo mako piny Aha. koro dwaro ni ka, kata ka en rabuon kata omwogo Mm. to ng'ama sinye ni in emise mondo kod gima ochamo bi me- ineno yieng' chuth ing'eni ng'ama oyieng' ok muod koro chunye biro bedo mang'ich bende koro cha gik mo- gik mokunyogo gik mokunyogo to kendo obed njugu obed rabuon dwaro ni bende iwuondri kata kanyo ni ibeto ibetu nikech ing'e ni- ibedo kode machiegni Eh, nikech ing'e ni rabuon miyiko ng'eny ga moloyo mokuny ero mano e piny ramogi masani ero to eh, samoro ing'e ni ng'ama oyikoni obe wiye nyalo ga wil gi kuma oyike nikech owega kanyo nobiro duogo godhiambo ero samoro koth ochwe bolalo nyaka kuonde moyike mano kete ranyisi koro bang' ndalo moko juma achiel mhm. yudo ka rabuon otwi kanyo koduma iweno koraka gino koraka ogolo kodhi eh, koreka ogolo kodhi manyiso ni kwara mukajwang' ni piny sani olokre gikelago kitimo ni nyaka ibed machiegni nitie tije ma kitiyo to nyaka ibede nyaka ibed machiegni gi piny ma, ma, kama sani nyaka ibed machiegni chik namba boro nyikwara mukajwang' ma bende tayi ka jagweng' tiyoni wacho ni jagweng' ka tiyoni to nyaka isik kilime sa te i puodho e, nono to nyalo puro kama tin to e kwer kanyo e, koro en ng'ama ilima lima sa te ma koro kama wawacho wach ma sim nogone cha Ero. sim no ogone benge no nyalo ga dum jagweng' sani ng'ama stima orieyo wang'e ero nyalo dum nachako pur iyudo kidino kidi moro kuma agoyono ago kidino ko- ka kwer dum to tong'o mana tienda baringa dhi ni osuptal tienda minene tweni mm. nyise ni gonye karo tweg mangima tweg mangima
jagweng' sani obiro marach chik namba ochiko nyakwara moga jwang'wa bende tayi ka jagweng' tiyoni kinja ka pango mm-hmm. ka jagweng' ka komoni to nyaka ikonyri kode e komo mako tol to mako e, kata kiginene tiwuotho awuothi bende itoyo tumbu moko kanyo mm. iloso kiewo obolo obolo kodhi to ibende igweyo e nono to inyalo komo njugu eka achiel to nus eka motwi mano jagweng' masani to lupane otimre nadi E, e, ong'ino chamo na njugu te e puodho ah, kokomo kokomo achiel Eh, to okalo bucha ariyo Eh. to oketo bura achiel Ero. E, koro kidhi to iyudo ka njugu kotwi nyaka ibede Mm, to wacho ni puodhono notimo ngaro abe naparo apara ni gigi kinyal wuok to kata ka en bando inyalo komo gi manyiwa mar duka mhm. to kara manyiwa manyiwa odhi puothe mm. moko gi okom akom ing'eni wuod luo lo nyaluo lo mm. en jal mane ohero puodho mm. ma sama koro wuok dodhi loso puothe to duongo jatich nyaka obed kode ka nyaka oti kode ka nyaka wang' gitiek hey, eh, iwuond ah, chon to ne ber mm -hmm. chon e ng'ato tiyo tich kamare e, eh, motiye tiye ma kata kodoyo to mbugu ting'e ni joma sani to ogo ndama achiel oumo lowo ma kocha to oumogo lum ma ka mm-hmm. ogomo lowo ma kocha to koro iwuoro ka ei ng'ani tinga to kuti joma sani olokre momi nyikwara mo gidwa nong'egi maber chik namba apar ma juogi tieko kochike gi ni ng'atno ma ja kapango ma jagweng' tiyone wacho ni jagweng' kochiki ni kiny mm-hmm. nomonde puodho mm-hmm. kik imonde gi chai ing'e ni chon ne wacho ni akelo ah, ni wach kiny namondi puothi kacha na oh, kara kiny abi yende akelni gimoro sani geno nyalo keloni wach awinje ai kiny iwacho ni ai wa losa losa chai ateni j- jotija ka sand atiekra atieka chuth yuda adhi e yorena ichwako chai nyamna biara Ero. nikech gin kata na ji auchiel donge wiji sewacho nadwa natieka atieka chuth adhi e Eh, yorena mondo ichik- adwa na eh, adu- an koro adwa nachak luwo yorena atiekra kod wachni ni chuth Eh. Eh, An to- kaduogo tayudo ka puodho gisetieko e to dhako wadwa wiya kik wil gi gimoro ka O, ka in yeg mia adek mo bende miya Miya. Mm, mondo ah, kiny adwa ywara aywa kacha to ot rach Ero. e achwegu ka tichiro Mm. ibende igolo kanye mor ni kiny tich dhi Nititire. kiny kidhi nyalo dhi gi chai brik ang'wen ok iyudo ng'ato Onge. E, miriambo ting'e nitie gipangoga miriambo gipangoga ma tuoni ing'e ni chon luo ne tugo kode mano nyalo ga wacho ni dhako wadwa karo maro ma sa auchiel Mhm. gimokoro ywaga ni kor nyathina kani "Ee, twi, twi." aringo kode e osuptal owacho ni kanyo ok thiedhre samo be ni kwong imo imero gi mogo kaindi mit gi kikere gi mogo kaindi miloka loka toki mineno kidonji gari dhi Yeah. idonji apiki dhi Yeah. gibe gikawo ng'wech Ati tich orumo tich ma- Gidhi. tich ma sani en wuon tich dong giseyieng Eh, giseyieng ng'ama odenyo to kema manyo Yeah. To ka waseyieng pod watimo ang'o e puodho Eh, kata ing'e ni kit jogi owega weche luo ero okinyi mane imigi gimimadho ero to gima pek michamo to ne gidoga cham yot Yot. Eh, ko jok apani chon be ne nitie atiya jok ma chal joma sani eh, joma chon ka ne riek kech nibulo nega kata jopur go gweno ero ma ng'ato ng'a ng'ano gweno tiloso kacha mm. koro ing'e ni odak udog e dalano sa abich kata kaka uywe e tiend yath i puodho kuro pod ukowo time ukowo time nyaka boro bwana wadwa mondo ahinya bwana eh, eh, pod wayware matin wakowe sa matin ing'e ni sama gikowono samo bende gitiyo to koro ka gidhi sa ochiko ah, koro gichiemo ka gimako wuon puodho mor ni tich otire koro ageno nyikwara mok ajwang' man gi pesa to dwa dongruok kaluo owinjo wach kaka tinde jogweng' itiyogo kendo ka gimako chikegi kik juogi magologi gi- gibiro dhi maber gi pesagi kendo tich biro tire maber e piny ramoga jwang' mana kamano wan kod okinja ma kambi go tramogi ka indiko okinja koloche kapar matayo jakapango ka jagweng' tiyone wach mosekelo midhiero mokalo kendo osemiyo minewa mang'eny ondulore piny motho tikli kaachiel kod yawuotwa to kane gikowo pesa ka gigeno ni tich dhi mbele kani o- iorene mana piche e whatsapp to mana puoth ng'ato e whatsapp to mana pich od ng'at machielo no ode dhi nyime kochopo diro ka ode onge jalno bende oyudo kopondo nyinga tobi jakoba nyathi kimirwa